Amoco yw'r cwmni diweddara i ddod i Aberdaugleddau. Mae'r byrfa yma, yn ogystal â'r dair arall sy'n bod 'ma eisoes, Esso, Texaco a Gulf, yn mynd i olygu posibiliadau di-ben draw i ddyfodol tre a phorthladd Aberdaugleddau. Yn enwedig o gofio bod 'na bosibiliadau cryf Ydon nhw o hyd i olew allan yn yr hyn a elwir bellach gan bobl y byd olew yn fôr Celtaidd. Mae'r byrfa hon wedi sefydlu ar dri chant a hanner erw o dir yma i'r gogledd o Aberdaugleddau, ac mae dros fil o ddynion o bob rhan o Bryden yn gweithio yma nawr. Un o'r pethau cyntaf sy'n taro dyn ar ôl iddo ddod mewn i'r byrfa yw maint y lle. Mae popeth ar raddfa enfawr. Cwmni wedi sefydlu yn Llundain yw Amoco, er fod yr enw'n dod allan o'r geiriau American Oil Company, sy'n rhan o'r cwmni Standard Oil Indiana.

o'i gweld hi heddiw yng nghanol rhuthr a bwrlwm y tractore a'r llu gweithwyr. Ond disgwylir y bydd olew a phetrol yn llifo ma cyn diwedd y flwyddyn. Disgwylir i'r byrfa gynhyrchu pedwar ugen mil o fareli y dydd, mae pob barel yn dal pymtheg galwyn yr hugen. I roi'r ystadegau mewn ffordd haws i'w deall, bydd digon o betrol yn cael ei gynhyrchu yma mewn diwyrnod i yrru car bedair gwaith o gwmpas y byd, a hynny bob dydd. Daw'r olew i'r byrfa mewn llongau o Kuwait a Raifft. Erbyn hyn mae Glanau'r Aber yn frith o offer y cwmnïau olew. Mae jeti gan bob un o'r cwmnïau, i gyd yn ymestyn rhwng cwarter a hanner milltir i'r môr. Mae maint y llongau wedi cynyddu'n fawr, a disgwylir cewri yma fydd yn dal cwarter miliwn o dunelli ar y tro. Mae'n anhygoel efallai, ond fe fydd y cwbl yn cael ei bwmpio i'r byrfa filltir i ffwrdd mewn wyth awr a deugain, sy'n rhoi ychydig iawn o amser i'r criw cyn i'r llong gychwyn yn ôl ar ei thaith i'r Dwyrain Canol. Ond o gofio fod yn rhaid talu 7,000 o bunnau i awdurdod i'r porthladd am bob llong, does dim rhyfedd fod yn rhaid brysio. Disgwylir y llwyth cyntaf yn mis Awst. Bydd y rhan fwya' o gynnyrch y byrfa yn olew ar gyfer diwydiant. Symudir llawer iawn ohono i o Aberdaugleddau i ganolbarth Lloegr ac ardal Lerpwl a Manceinion mewn pibell sy'n rhedeg o dan wyneb y ddaear. Ond bwriedir cludo llawer hefyd mewn llongau ar hyd yr arfordir i Lundain a de-ddwyrain Lloegr. Yng nghynghrair y cwmnïau olew dyw Amoco ddim yn un o'r cewri. Drwy Bryden mae gan y cwmni 300 a hanner o garages yn ymestyn o Southampton i Fanceinion gydag un neu ddwy yng Nghymru. Bydd y petrol i'r rhain yn cael ei gludo mewn trenau a lorïau fel hefyd y bydd yr olew a ddefnyddir ar gyfer gwres canolog. Un gŵyn yw nad yw'r cwmnïau olew yn cyflogi digon o bobl. Mae diweithdra ardal Aberdaugleddau wedi bod yn broblem erioed. Ond mae nifer o fân ddiwydiannau yn y fro yn manteisio ar fodolaeth y purfeydd, ynghyd â nifer fawr o fasnachwyr. Ac os darganfyddir olew yn y môr Celtaidd, wel, stori arall fydd honno.